Kolleeginnen a Kolleegen, och der Plumer villmools Merci. Schéin, dass Der alleguerten hei sidd. Ech wollt och ufänken, Iech als éischt emol alles Guddes am neie Joer ze wënsche fir déi, déi ech elo nach net gesinn hunn an deenen ech nach net konnt wënschen. An deene leschte Jor, puer Woche war et jo e bësse méi roueg an ech mengen, dass mer och alleguerten dovunner profitéiert hunn, fir eis e bëssen ze erhuelen. Et war mat Sécherheet och néideg, well dat lescht Joer, dat hat et alt erëm nees a sech. Déi éischt Halschent vun 2024, déi war jo vun den Europawahle geprägt an domadder vun deem drëtte Wahlkampf ënnerhalb vun engem Joer. Dir wësst, dass mir bewosst decidéiert hunn, Jonker no vir ze bréngen an domat ze weisen, dass mir et eescht mengen, wa mer soen, Mär wéilten der Jugend eng Stëmm ginn. D'Anna, d'Anastasia, d'Tanja, den André, den Ali an de Ben hunn zesummen zum Deel éischt Erfarunge gesammelt a sech mat gestaanene Politiker gemooss. Eis Campagne war op si zougeschnidden, si hunn d'Inhalter an d'Prioritéiten ausgeschafft a selbstbewosst fir en oppent, e soziaalt an en demokratescht Europa gekämpft. Déi Lénk si méi, vill méi wéi just déi Deputéiert an déi zwee Spriecher, déi vläicht e bësse méi oft an der Press ze gesi sinn. Eis Iddien an Iwwerzeegungen hänken net un e puer Käpp, mee jidderee vun eise Memberen ass aus engem bestëmmte Grond bei eis an huet seng Geschicht z'erzielen. Eis 6 Kandidatinnen a Kandidaten hunn am Fréijoer nees gewisen, dass lénk Politik kann Äntwerten op d'Ängschten an d'Suerge vun der Jugend ginn. An ech wëll hinnen, an ech wëll hinnen op dëser Plaz och wierklech nach eng Kéier félicitéiere fir déi Aarbecht an déi Energie, déi si alleguerten an de Wahlkampf investéiert hunn. Wann een dono d'Kräfteverhältnis am Europaparlament gesäit, da stellt een och nach fest, datt d'Droite gestäerkt a souguer gouf an datt esouguer e Post-Faschist zum Vizepresident vun der Kommissioun gewielt gouf, da kann ee scho mol frustréieren. An ech ka verstoen, wann een dann am léifste géing d'Bengele bei d'Trommel geheien. Mee dat Recht hu mär net. Well nieft der EVP, nieft den Liberalen hunn och d'Fraktioune vun den Gréngen an de Sozialdemokrate majoritär fir des Kommissioun an domadder och fir dee Vizepresident gestëmmt. An dat weist alt erëm eng Kéier, datt, wann et drop ukënnt, just déi Lénk konsequent géint d'Extrême droite astinn. An dowéint heescht et dann no e puer Deeg, d'Enttäuschung ofzeschlécken, nees opzestoen a weider ze kämpfen, fir d'Kräfteverhältnisser national an international nees méi no lénks ze drécken. Kolleeginnen a Kolleegen, effektiv war national och genuch ze dinn. Mir hunn elo dat éischt ganzt Joer vun der CSV-DP-Regierung hannert eis. Et ass eng Koalitioun, déi vun Ufank un näischt Guddes verheescht huet an eis an deem Sënn och net wierklech iwwerrascht huet. Ënnert dem selbsternannte CEO Frieden ass seng eege Partei zu dräi näischt aussoende Buschtawen zerfall. No dem respektlosen Ëmgang mat den onschëllege Mataarbechterinnen a Mataarbechter vun der Caritas, déi ënner Drock hu missen nei Aarbechtskontrakter ënnerschreiwen, an nom ersatzlose Sträiche vun internationale Projeten, un deene ganz vill Mënscheliewen hungen, do sinn déi chrëschtlech Wäerter vun der csv zesumme mat der Caritas ënnert dem Hutt verschwonnen. De soziale Fligel, dee vermëssen mer och net eréischt, säitdeem d'Regierung de Gewerkschaften de Kampf ugesot huet a säitdeem den Aarbechtsminister gemengt huet, et wier normal, datt et an der Aarbechtswelt net nëmme Gewënner gëtt. Dee schwaarzen S, deen ass spéitstens begruewe gi wärend där deegelasser Diskussioun iwwert e Verbuet vun Heescherei, gefiddert vu Ligen iwwer rumänesch Luxuslimousinen a finalement bestäerkt nach duerch en neie Platzverweis, Well d'Shopping-Spree tëschent Gucci a Louis Vuitton jo net däerf verhunzt ginn duerch den Ubléck vun Aarmut a vu Misär. Bleift also e grousse Fau, eng Vollekspartei, déi bis elo vill Stëbs opgewirbelt huet, mee awer nach net déi wierklech Defie vun de Leit, vum Vollek ugaangen ass. Dobäi gëtt et grouss Defien. Am Kader vum Semestre européen ass Lëtzebuerg souguer déi éischte Kéier vun der Europäescher Kommissioun ënner Surveillance gesat ginn, well déi sozial Situatioun hei am Land Suerge mécht. Den Aarmutsrisiko zu Lëtzebuerg läit mëttlerweil bei 21,4 Prozent a bei de Kanner souguer iwwer 26 Prozent. Dat ass wäit iwwert der europäescher Moyenne. D'Vertrieder vun der Majoritéit, déi behaapten natierlech elo ganz iwwerzeegt, dank hinne géing et de Leit elo besser goen, well ëmmerhin hätt jo elo jidderee méi am Portmonni. An effektiv huet de Finanzminister sech et einfach gemat, well mat enger Upassung vun der Steiertabell un d'Inflatioun gëtt et einfach mol eng Tournée générale méi netto vum Brutto fir jiddereen. Dat kléngt jo och gutt, soulaang keen d'Rechnung mécht, wien am meeschten dobäi gewënnt a wien am Endeffekt alt nees wäert mussen dofir opkommen. Natierlech ass et richteg, d'Steiertabell un d'Inflatioun unzepassen, mee dat misst awer zesumme geduecht ginn, mat enger richteger, mat enger ambitiéiser Steierreform, déi selbstverständlech déi Klëng, déi kleng Léin entlaascht, mee awer gläichzäiteg déi héich Léin, déi Räich an déi grouss Betriber och an d'Verantwortung hëlt. Well mir brauchen dringend als Gesellschaft déi néideg Steiergelder, fir an eis Infrastrukturen, an d'Mobilitéit, an den abordabele Wunnengsbau an an de Kampf géint d'Klimakris z'investéieren. Andeems d'Regierung op déi Sue verzicht, wäert et eis fréier oder spéider just nach méi deier ginn als Gesellschaft. An déi éischt, déi wäerten drënner leiden, dat sinn déi, déi op e staarke Sozialstaat ugewise sinn. Well och dat ass eng Erkenntnis aus dem Europäesche Semester, Den Impakt vun de sozialen Transferten op d'Aarmutsbekämpfung ass an de leschte puer Jore vun iwwer 40 Prozent op just nach 27 Prozent gefall. Domadder si mer am leschten Drëttel vun der EU. Also net nëmme leiden ëmmer méi Leit ënnert der Präisexplosioun, mee gläichzäiteg verléiert eise Sozialstaat massiv un Effikassitéit. Wat gëtt dat eréischt, wann d'Regierung bemol mierkt, dass se hir vill Steierkaddoen un hir räich Kollegen awer och nach iergendwéi muss géigefinanzéieren? Kolleeginnen a Kolleegen, wa mer vun Aarmut schwätzen, da komme mer och net derlaanscht iwwer d'Pensiounen ze schwätzen, well a kenger Gesellschaftsschicht ass den Aarmutsrisiko an deene leschte Joren esou staark explodéiert wéi bei de Pensionnairen. Et stëmmt also, mer brauchen dringend eng Pensiounsreform, an zwar eng, déi dofir suergt, dass jiddereen am Alter anstänneg liewe kann. Et ass wahrscheinlech net déi Reform, déi csv an d'DP sech virgestallt hunn, wou se déi ganz Debatt do lancéiert hunn. Et ass awer déi eenzeg, déi mir wäerte matdroen, well eisen ëffentleche System, deen ass staark, en ass gesond an 't ass wahrscheinlech dee performantsten, deen een hei an der ganzer EU wäert fannen. A mir wäerten net zouloossen, dass e geschwächt gëtt, just well d'Assurancen an Zukunft wëllen e bësse méi e grousst Stéck vum Kuch kréien. A mir si prett. Well och wa soss nach keng Partei kloer kommunizéiert huet, wéi si sech d'Zukunft vun eisem Pensiounssystem virstellt, mir hunn eis Hausaufgabe gemat an eis Propositioune leien um Dësch. Eng Erhéijung vun der Mindestpensioun, en deelweist Zeréckhuele vun der katastrophaler Reform vun 2012, eng Kierzung vun den Depensen, ouni datt awer doduerch d'Prestatioune verschlechtert ginn, a verschidde Piste fir d'Recetten ze erhéijen. Mat deem Kachrezept wäert de System méi gerecht an nach méi nohalteg ginn a kee brauch ze fäerten, datt herno am Alter net méi wäert duergoen. Den Haaptdefi ass a bleift awer nach ëmmer hei am Land de Logement. Statistesch gesi läit eng finanziell Iwwerlaaschtung vir, wann ee méi wéi 40 Prozent vum Nettorevenu muss fir d'Wunnen opbréngen. Am Joer 2023 waren dat 11,5 Prozent vun den Awunner zu Lëtzebuerg. Bei den Allengerzéiende sinn et 29,3 Prozent an bei den Erwuessenen ënner 65 Joer sinn et 27,6 Prozent. Dir gesitt, egal wéi een dat Ganzt dréit a kéiert, d'Logementskris zitt sech duerch all d'Gesellschaftsschichten an och bei deenen Zuele leie mer nees iwwert der Moyenne vun der EU. Säit Joerzingten ass dat elo schonn den Haaptdéfi hei am Land. An nodeems mär als Lénk jorelaang a Laien a wäiter Flur dofir gepriedegt hunn, datt déi ëffentlech Hand misst hir Responsabilitéit iwwerhuelen, hätt ee kënne mengen, datt a leschter Zäit sech e bëssen eppes gedoen huet. Och d'Logementspolitik vun deene leschte Regierunge war an eisen Aen bei wäitem net ambitiéis genuch. Zumindest hat een awer d'Gefill, datt e gewëssene Konsens géing bestoen, datt mer méi ëffentleche Wunnengsbau brauchen, datt d'Loyere musse gedeckelt ginn an datt d'Spekulatioun muss bekämpft ginn. Mat dëser Regierung erliewe mer awer elo mindestens zéng Joer Réckschrëtt. Et gëtt nees reng op de Privatmarché gesat an de Staat ass am Fong just do, fir de Promoteuren a groussen Investisseuren Steierkaddoen ze maachen. Amortissement accéléré, Carte taux op Plus-value, vun all deene Mesurë profitéieren ëmmer déi selwecht, mee se féieren awer net dozou, dass och nëmmen eng Wunneng doduercher méi wäert op de Marché kommen. Amplaz endlech d'Bauland ze viabiliséieren, vun deem mer jo wëssen, dass et zum Deel aus Spekulatiounsgrënn bewosst zeréckbehale gëtt, Denkt de Minister dann elo neierdéngs och doriwwer no, fir de Bauperimeter ze erweideren? Mee wie garantéiert eis dann, datt déi zousätzlech Terrainen dann iwwerhaapt géinge bebaut ginn an datt déi net och nees herno zum Investitiounsobjet ginn? Ënnert der CSV-DP gëtt de Logement nees zu engem einfache Privatmarché degradéiert, deen do ass, fir den Investisseuren Profitter ze generéieren. Wunnen ass awer méi. Wunnen ass e Mënscherecht an et ass un der Politik fir hir Responsabilitéit ze iwwerhuelen, soudass jidderee sech kann hei am Land en Daach iwwert dem Kapp leeschten. D'Locatairë gehéiere bekanntlech zu deene Schwächsten um Logementsmarché, well mer einfach net vill Garde-fouën am Gesetz virgesinn hunn a si oft einfach dem Proprietär ausgeliwwert sinn. Déi aktuell legal Loyerslimitatioun misst dringend iwwerschafft ginn, mee de Minister gesäit dat anscheinend anescht. Hie behaapt, d'Zäite wieren ze onsécher, fir d'Investisseure wuelverstanen, an dowéint kéint de Moment kee wierksame Mietendeckel agefouert ginn. Dobäi sinn d'Zuelen alles anescht wéi onsécher, se si glaskloer. Den Europäesche Gewerkschaftsbond huet berechent, datt den Duerchschnëttsloyer hei am Land bei 52 Prozent vum Bruttomindestloun läit. Dat muss awer elo wierklech emol ee vun der DP mer erklären. Also Dir wëllt d'Loyeren net deckelen, Dir wëllt de Mindestloun net erhéijen. Wéi sollen d'Leit et dann nach maachen? Wéi sollen d'Leit dann iwwer d'Ronne kommen, wann alleng schonn de Loyer iwwer d'Halschent vun hirer Pai ausmécht, wann d'Patronat keng anstänneg Léin wëll bezuelen a wann d'Proprietären e Mietendeckel blockéieren? Ma da bäisst sech iergendwann d'Klientelpolitik vun der DP selwer an de Schwanz. Nieft deenen horrende Loyere mussen da jo och nach Suen iwwreg bleiwe fir déi aner Käschten ze decken. Obwuel d'Energiepräisser nach ëmmer immens héich sinn, huet d'Regierung nämlech decidéiert den Deckel um Gas ganz an um Stroum zum Deel ofzeschafen. Dat heescht, datt et fir en duerchschnëttleche Stot dëst Joer ronn 670 Euro méi deier wäert ginn. Dat si vill Suen a grad an dësen Zäiten ass dat net fir jiddereen ze stemmen. Nach méi geckeg ass et awer, datt dës Regierung all Versuch fir manner ofhängeg vum Gas ze ginn, bewosst erschwéiert. D'Subventioune fir Photovoltaikanlagen an Elektroautoe goufen erofgeschrauft, an déi Menagen, déi beispillsweis an eng Wärmepompel investéiert hunn, musse lo mat enorme Präishausse beim Elektresch rechnen. Wa mär soen, datt Klima a Sozialpolitik zwou Säite vun der selwechter Medail sinn, da menge mär, datt béides muss zesumme geduecht ginn, datt Klimapolitik nëmme ka gräifen, wa jidderee se sech ka leeschten, an datt et déi Äermste sinn, déi am mannste fir d'Klimakris responsabel sinn an awer am stäerksten drënner leiden. D'Regierung schéngt eppes aneres drënner ze verstoen. Si mengt anscheinend, si kinnt einfach déi Medail huelen an se an d'Poubelle geheien, da bréicht se sech weder ëm déi sozial Konsequenze vun hirer Politik ze këmmeren, nach ëm Klima an Ëmweltschutz. Ënnert dëser Koalitioun huet d'Klimapolitik, déi anscheinend nervt, sech entwéckelt zu enger Klimapolitik, déi net méi existéiert. Et mengt ee bal, d'Klimakris hätt sech a Loft opgeléist, dee Moment wou de Luc Frieden Premier gouf. Dobäi ass et jo net esou, wéi wann nach d'lescht Woch dat halleft Land ënner Waasser gestanen hätt. Huet eigentlech mëttlerweil iergendeen dem Här Wilmes Bescheed gesot, datt hien eigentlech Minister ass? Also am Géigesaz zu him ass den Aarbechtsminister méi schuf. Index, Congé collectif. Sozialdialog, Kollektivverträg, Sonndesaarbecht, nee, dat ass net déi geleakte Kleesecherslëscht vum Michel Reckinger, dat ass eng Lëscht vun all deene Fettnäppecher, an deenen den Aarbechtsminister an de leschte puer Méint dragesprongen ass. Hien huet et a kierzter Zäit fäerdeg bruecht, Sozialacquisen, déi déi schaffend Leit sech zesumme mat hire Gewerkschaften a jorelaange schwéieren Ausernanersetzungen erkämpft hunn, a Fro ze stellen. Seng Wëssenslücken zum Indexsystem a seng spontan Afrostellung zum Congé collectif am Bausecteur, dat war wierklech nach déi harmlost Entgleisungen. Dono ass et richteg lass gaangen. Déi europäesch Direktiv fir adequat Léin gesäit anstänneg Mindestléin an en héijen Taux de couverture vu Kollektivverträg vir, fir datt jiddereen ënner anstännege Konditioune ka vu senger Aarbecht liewen. Et kinnt ee mengen, dat wier d'Haaptaufgab vum Aarbechtsminister an deem Land mat deem héchsten Taux working poor, wou all Sechsten trotz Aarbecht dem Aarmutsrisiko ausgesat ass. Anscheinend gesäit dat net jiddereen esou. Soss wier dat Éischt an dat Logeschst natierlech emol de Mindestloun iwwer d'Aarmutsgrenz ze hiewen. Mee nee, den Här Mischo huet sech zwar direkt un d'Aarbecht gemat, mee éischt en vue vun enger kompletter Aushielegung vum Kollektivvertragsgerecht. Recht. Ech hu jo eng Theorie, wéi et dozou komm ass. De Minister, dee krut vum Premier d'Hausaufgab, fir déi europäesch Direktiv ëmzesetzen. A well déi lescht Regierung dat e bësse schleefe gelooss huet, war et e bëssen dringend. An dowéinst huet den Aarbechtsminister da souguer de Sozialpartner gefrot, datt se e bëssen hëllefen. D'Gewerkschaften hunn direkt fläisseg lassgeluecht a säiteweis Propositioune verfaasst, d'Ännerung vum Marché-publics-Gesetz, d'Verpflichtung vum Patronat fir Verhandlungen anzegoen, wa se gefrot ginn. Dir verstitt, eben eng Rei u verschiddenen Iddien an Denkustéiss, fir un déi Fro erunzegoen. De Minister war wahrscheinlech e bëssen erschloen, dat war scho wierklech vill ze liesen. An du koum den Här Recklinger an hie sot, Jo, Dat kann een alles esou diskutéieren. Oder du léiss eis als Patron einfach eleng verhandelen, ouni d'Gewerkschaften. Dat geet vill méi séier a vill méi einfach. D'Resultat kenne mer. Mat der Verallgemengerung vun der Sonndesaarbecht gouf dann och nach direkt den Haaptgrond fir en Ofschloss vu Kollektivverträg am Commerce ofgeschaf. Wann de Minister sech domadder duerchgesat kritt, da kréie mer an Zukunft net méi, mee manner Kollektivverträg. A wat sinn déi dann nach iwwerhaapt wäert, wa se mol net méi op Aenhéicht kënne verhandelt ginn? No deem ganze Gedeessems war d'Patronat esou zefridde mat der csv, dass d'DP jalous gouf a séier mat der kompletter Liberaliséierung vun de Ladenöffnungszäiten hannendru gehechelt koum. Op fréi moies, op spéit owes, op sonndes, op Feierdag. Wann de Patron päift, da sollen d'Salariéen do sinn. Ganz egal, dass déi meescht vun hinnen elengerzéiend Mamme sinn. D'Kanner gi bestëmmt gäre bis owes hallwer eelef an d'Crèche, fir dass den Här Delles sech nach kann um zéng vir zéng e Plover kafe goen. Wie gläichzäiteg de Sportminister Mischo wëllt d'Benevolat stäerken, dat steet allerdéngs an de Stären. Jo, wann ee sonndes schafft, dann huet een en aneren Dag an der Woch fräi. Mee wat huet een dovunner, wann ee fräi huet, wann d'Kanner an der Schoul sinn, wann d'Famill an d'Kolleege schaffen? Sonndes ass deen Dag, wou Familljefester organiséiert ginn, Sporteventer stattfannen a supposéiert ass, dass d'Leit einfach mol kënnen duerchootmen. Aner sportlech a kulturell Evenementer sinn an der Woch owes, am Normalfall no der Aarbecht, fir vill Leit aus dem Commerce dann an Zukunft während deems. Mat der Liberaliséierung vun den Aarbechtszäiten riskéiert d'Regierung net manner wéi déi sozial Kohäsioun vun eiser Gesellschaft dauerhaft ze beschiedegen. Mat hirem respektlosen Ëmgang vis-à-vis vun de schaffende Leit huet dës Regierung also ënnerhalb vun nëmmen engem Joer de Sozialdialog begruewen an d'Gewerkschaften erausgefuerdert. Nach ni an hirer Geschicht hunn déi zwou gréisst Gewerkschaften esou enk zesumme geschafft. A wa si wäerten op d'Barrikade goen, Kolleeginnen a Kolleegen, da wäerte mir dobäi sinn. Wéi der wësst, waren 2024 net nëmmen d'Europawahlen, mee och d'Sozialwahlen, bei deenen all d'Salariéen, also Residenten a Frontalieren, invitéiert gi fir hir Vertrieder ze wielen. Ganzer fënnef vun eise Membere si bei där Geleeënheet an d'Chambre des Salariés gewielt ginn. An nach vill méi maachen als Personaldelegéiert all Dag eng enorm wichteg Aarbecht an hire Betriber. Mär sinn net nëmmen d'Sproochrouer vun de Gewerkschaften an der Chamber, mir sinn d'Partei vun de schaffende Leit. Kolleeginnen a Kolleegen, your body, my choice. Dee Sproch ass viral gaangen no de Walen an den USA an e weist kloer, wéi wäit d'Misogynie nach an der Gesellschaft verbreet ass a wéi wichteg et der extremer Droite ass, iwwer de Kierper vu Frae kënnen ze bestëmmen. Déi Zäiten, wou esou Aussoen hätte kënnen als Gebläerz vun e puer Mëllen ofgedoe ginn, déi si leider eriwwer. A villen amerikanesche Bundesstaate besteet d'office kee Recht op Ofdreiwung méi. An et bleift ofzewaarden, wéi dës Situatioun sech an den nächste Méint warscheinlech nach wäert verschlechteren. Mir brauchen awer net doriwwer bis an d'USA ze kucken, well hei an Europa gesäit et net besser aus. A Pole gëllt nach ëmmer en extrem ageschränkten Zougrëff zur Ofdreiwung. An an Italien erhéijen d'Postfaschisten den Drock op d'Fraen ëmmer méi. Och hei zu Lëtzebuerg gëtt et politesch Kreesser, déi sech un eisem aktuellen Ofdreiwungsgesetz stéieren. Eng Partei hei am Land ass esou no um reaktionären, misogynen, queerfeindlechen Putin-Regime, datt esouguer déi polnesch an italienesch riets Parteien sech onwuel spieren. Als Lénker wësse mer, datt ni e Recht a Stee gemeesselt ass. An dowéinst hu mir eng Propositioun an der Chamber agereecht, fir op de selwechte Wee ze goe wéi d'Fransousen dat gemaacht hunn a fir d'Recht op Ofdreiwung an eis Verfassung anzeschreiwen. Vill feministesch Associatiounen, Vill feministesch Associatioune stinn hannert eiser Propositioun an déi consultativ Mënscherechtskommissioun huet se och scho ganz positiv aviséiert. Dëst Joer wäert eng vun den Aufgabe vun eis alleguerten heibanne sinn, fir mat esou vill wéi méiglech Leit doriwwer ze schwätzen, fir ze erklären, firwat eis Propositioun esou wichteg ass, fir Ängschten an Zweifel aus dem Wee ze schafen, fir dass am Moment vum Vott an der Chamber déi néideg Stëmmen zesummekommen. Mir mussen nämlech dofir suergen, datt eis Mënscherechter ofgeséchert ginn, soulaang déi néideg Kräfteverhältnisser nach do sinn. Leider gëtt et nämlech ëmmer méi offensichtlech, datt demokratiefeindlech, fraen a queerfeindlech, rassistesch Kräften ëmmer méi gestäerkt ginn. Virun allem, well déi sougenannte politesch Mëtt einfach keng kredibel Äntwert op de Rietspopulismus huet. Si geheie léiwer Lénker direkt mat an dat selwecht Dëppen, wéi mat eis zesummen d'Systemfro ze stellen an endlech eng Politik ze maache fir d'Leit. An den USA huet déi Mëtt et net fäerdeg bruecht, de Wieler e glafwierdege soziale Gesellschaftsprojet ze proposéieren an domat schonn nees eng Kéier de Kampf géint e kriminellen, géint e rassistesche Klon verluer. Dat wäert dramatesch Konsequenzen hunn fir ganz vill Leit op der Welt. A Frankräich geet déi Mëtt sech léiwer der Droite ubidderen, wéi der Gauche och nëmmen d'Chance ze ginn, eng Regierung ze forméieren. Genau sou wéi an Éisträich, wou héchstwahrscheinlech deemnächst e rietse Kanzler wäert regéieren, well d'Mëtt net wollt iwwer eng Verméigenssteier schwätzen. An Däitschland An Däitschland streidt d'Mëtt sech ëm den Titel vum oncharismateschste Spëtzekandidat an iwwerhëlt gläichzäiteg ëmmer méi Fuerderunge vun der AfD an der Hoffnung, domat dem Original Stëmme kënnen ofzeknappen. An och bei eis gëtt et eng Partei, där hir Deputéiert net midd ginn, all Journalist, all Member aus der Zivilgesellschaft z'attackéieren an ze diskreditéieren, wann en et wot, sech kritesch mat hinnen auserneenzesetzen. Eng Partei, déi konsequent dru schafft, d'Grenze vun der Akzeptanz no riets ze réckelen. Eng Partei, déi et mol net fäerdeg bréngt, Morddrohunge géint d'Blénker ze veruerteelen, wa se vun hiren eegene Membere formuléiert ginn. A genau wéi am Ausland ass och bei eis déi politesch Mëtt den onfräiwëllegen Assistent vun der Droite an iwwerhëlt ëmmer nees hiren Narrativ. Do sinn Deputéiert, déi fidderen Heescherten. Anerer begréissen, datt Däitschland Mënschen an Afghanistan bei d'Taliban schéckt an nach anerer verdächtege Flüchtlingen als Hingerdéif. Duerch déi klammend Ongläichheeten ass déi sozial Kohesioun ëmmer méi a Gefor an dat dreift eng Rei Leit an d'Äerm vu rietse Populisten. Wann déi politesch Mëtt deem näischt entgéingt ze stellen huet, dann ass et un eis, eng Alternativ ze bidden. Mär mussen e positive Géigemodell entwéckelen zu deem, wat mer aktuell erliewen, a glashaft no bausse weisen, datt et och anescht geet, datt et net normal ass, datt déi sozial Ongläichheeten ëmmer weider klammen, datt et net normal ass, datt méi wéi all véiert Kand dem Aarmutsrisiko ausgesat ass. Dass et net normal ass, sech keen Daach iwwert dem Kapp kënnen ze leeschten. Dass et net normal ass, ze schaffen an awer net ze wëssen, wéi een nach de Stroum soll bezuelen oder de Frigo fëllen. Alles dat ass net normal. Et ass e Resultat vu politeschen Decisiounen. Et ass méiglech, d'Aarmut konsequent ze bekämpfen. Mär musse just dofir de Räichtum anescht verdeelen, dee mer jo awer och alleguerten zesummen erschafen. Ob mer iwwer Pensiounen, Logement oder Klimakris schwätzen, déi zentral Fro ass a bleift déi vum Besëtz a vu senger Verdeelung. An déi Fro wäerte mir och dëst Joer nach méi konsequent musse stellen, éier mer elo awer all zesumme fir d'éischt emol op dat neit Joer ustoussen, wollt ech nach eppes kloerstellen. Mir si keng Partei aus der Mëtt. Mir si keng Partei fir jiddereen. Déi Räich, déi net bereet sinn en Deel vun hirem Kuch un d'Allgemengheet ofzeginn, an déi Riets, déi eis splécke wëllen, déi wäerten ni hir Plaz bei eis fannen. Si wäerten och an Zukunft géint eis kämpfen. Déi eng kënnen eis verkloen an déi aner, déi wäerten eis droen, eis z'erstiechen. Mir wäerten och an dësem Joer weider dofir kämpfen, dass déi Éischt trotzdeem hiren Deel zu enger méi gerechter Gesellschaft wäerte bäidroen an dass déi Zweet nimools méi iergendeppes wäerten ze soen hunn. Prost!